Traore kana muchimuziva Traore anova activist weZanu PF ndofunga muri kumuona uyu ari apa uyu anosapota VP Chiwenga achituka VaEmmerson Mnangagwa ari kunzi asungwa e, muzuva e, akasungwa nezuro e, munguva dzemanheru akasungirwa kwaMutare ndofunga muri kumuona uyu ndiye ari apa pakona apa uyu akapfeka hembe ina VP e, Chiwenga mhuri yeZimbabwe so toda kuti tinzwe e, zvizhinji e, kuna Simba Chakanza e, vanova vari wekuZim ai then tichibva ipapo e, toenda kunokudzai machakaire e, asungwa mhuri yezimbabwe so zvinhu hazvina kumira zvakanaka toda kuti tinzwe tese e, mashoko aya tichibva ipapo then toenda e, kuna machakaire ngatinzwe tese mhuri yezimbabwe but kana uri musva please don't forget to subscribe like nekusheya

ah kutongorwadziwa hake nezvinhu zvisina kana nebasa rese kuzviti traure pane chakaipa here nyange ukazviti ibrahim traure ukazviti donald trump zvine nebasa re hazvitorina kana nebasa kungorwadziwa nezvinhu zvisina kana nebasa rese uye ari kutaura I'm angry with you folks from Zimbabwe, Zambia, South Africa, Malawi,

Sei vachitya kufa? Uyu zvaanotaurawo futi ka usazowengi munhu kusvika pakudaro so oh, Ibrahim Traore ndi president eh, vamunangagwawo futi ndi president ndosaka muchiona uchifamba nemabodyguard nevanhu vakasiyana siyana chichi saka toti Traore angofamba angori munhu chete ende Traore raive ritori soja saka richizozivikanwa kuti traure raive gara ritori soja ende zvinhu zvaari kuita zvakanaka ari kuvengwa eh, nevazhinji kwete kuti wanzi ari kuita zvinhu zvemadrama kana zvepasocial media mayoutubers newanhu wakasiyana siyana even ana bishop maponga chacho wari kuenda vachionoona progress iri kuitwa noti zvinhu zvepasocial media kana kuti zviri kunyepera vanhu sezvinoitwa muno munyika yezimbabwe aiwa

aiwa uyo ari kutorwadziwa natraure traure haasi kuita zvinhu zvee zvekungotaura zvefeki feki zvezvi izvi ibrahim traure ibrahim traure mhuri yezimbabwe hazvisi zvinhu zvefeki nyange wakatoenda kuburkina faso pari zvino kutokwira ndege kuenda kuburkina faso unoona madevelopments ari kuitwa hakwete kuti kwanzi ndezvefeki kana kuti ndezvechii ada kutraya kuda kusvibisa zita raibrahim traure e, ana joshua maponga chaicho wemuno ana joshua maponga vakaenda even kana mayoutubers mazhinji ari kuenda kuburkina faso achienda kunoratidza because youtube kana achinge auya akanoti muno munyika yezimbabwe zvafanana ndokangana zita rake kana hodemaya hodemaya akauya muno munyika yezimbabwe then muchiona paskiri munonyatsotonoti this is harare eh, matad road akadai so akadai so mayoutubers kana achinge auya muharare mayoutubers ari kuenda ikoko kuburkina faso zvichionekwa pascreen even kana vanhu vemunomo vari kuenda muno muzimbabwe vari kutoenda kunana burkina faso vachitoona kuti eh, progress even eh, wamaponga chaicheo vati toti ibrahim traore ari kuzoshaisha kutoti akuwanza mabuilding mabuilding akuwandisa development yacho iri kuwandisa chichi so wanofanira kuzosiyiwo land nezvinhu zvakasiyana siyana wati wati chichichi kuratidza kuti ari kushanda basa even, even mhuri yezimbabwe tisikatauri zvinhu zvekuyu paivhurwa stadium mayoutubers akaenda akawandisa zvisikaite paivhurwa stadium from ground from scratch Ya ma hospitals mhuri yezimbabwe zvinhu zvadevelopma zvakawandisa since from 2022 up to 2025 mhuri yezimbabwe zvinhu zvadevelopa since from 2022 up to 2025 zviri kutadzikana nemamwe maprezidenti akatanga ekurula i think kunana 2014 up to 2025 havasati vatomboita zvinhu zvakafanana iye neizvozvo but iye atozviita in two years three years angatozvita ibrahim trahure ari kuti muti igod mafia is not a god mafia ibrahim trahure vakaona kuti aiwa no nyika ino ine maresources zvakafanana nenyika ino yezimbabwe nyika ino ine maresources mhuri yezimbabwe so then akanyatsoona kuti ah, mismanagement iri kuitika munomo vanhu havafaniri kutambura muno havafaniri kutambura ndosaka muri kumuona e, akati zvinhu zvese zvinofanira zviri under government hatisi kupa matenda ekuvanhu tiri kugovernment ndiyo iri kutenga kana ari 200 magrade ari kuuya ari kuuya ari under government ada kugadzira road kana ari 2000 matipa ari kuuya ari kuuya ari under government government ichiimploya vanhu hazvina kana corruption mukati kana chii ndosaka muri kuona nyika iri kudevelopa because zvinhu zviri kugadzirwa zviri under government burkina faso yainge isina ndege mhuri yezimbabwe tara chokwadi yainge isina ndege but papinda in two years time ibrahim traura i think akatenga ndege mbiri ere kutoti vanhu vakutofara kuburkina faso vachitoti ah, we are proud tarisei muone ground muzvarara rakaita papari kuvhurwa ground riya riya reuyu riya riya rekuburkina faso rakavakisa riya riya muone ground muzarara rakaita rakasviba kuti tsva ni one mhuri yezimbabwe even kana mayoutubers anoendeko anonge achibvunza kuti vanhu makagara sei watowato zvava kufanira mayoutube akauya muno munyika yezimbabwe handa nokubvunza kuti makagara sei wangonaukati aiwa zvinhu zvakamira so so so its too difficult kugara muno munyika yezimbabwe but iko ku eh, kubekina faso watototi aiwa no tiri okay chichi nyange utonzi uri president udo contesta naibrahim trahure eh, pari zvino uri opposition hauwine mhuri yezimbabwe zvedokudza hauwine uyo ari ngotaura nekuti akawainga chi akawainga ibrahim trahure ndiri kuona mashoko ake but haiwa no hakuna zvinhu zvakadaro zviri kutaurwa nemurume uyu simba chikanza hakuna zvinhu zvakadaro zvinhu zviri pachena kuti ibrahim trahure akadevelopa since from 2022 watenga ndege wadevelop magrounds matad roads mabuildings azvinhu zvakasiyana siyana mhuri yezimbabwe zvinhu zvakasiyana siyana maindustry mhuri yezimbabwe makaona maindustries zvinhu zviri kugadzirwa mhuri yezimbabwe nyange wacho maridzi emakambani kune umwe atori nemota atori nekambani yake aitwa nzi ndanda nemakore ndiri kuoverseas mhuri yezimbabwe but akauya e, akanzwa kuti mukomana kunyika kuri kudevelopwa akauya akatanga mhuri yezimbabwe ibrahim traure handi kune mota mota dziya dziri kugadzirwa dziya dziedzi mhuri yezimbabwe ah, uya munhu uyu kauyu kauyu mota dzakugadzirwa e, mubekina faso mishonga yakugadzirwa e, mubekina faso ibrahim traure munhu ane njere mhuri yezimbabwe haasi ngori munhu uya wekutoti kana ari machina anoti huyai mo dzidzise ma youth angu kuti mishonga yacho inogadzirwa sei ma labs nechichichichichichi kana dziri motikari dziya dzandofunga muri kuona motikari iri kugadzirwa muburkina faso vakatora vanotokatora zita revillager ndotokangana hangu inonzi wakatu mota yacho iyoyo e, kuna unotoisecha kuna unokwanisa kusecha ukasecha pagugu kuti mota iri kugadzirwa burkina faso inobuda mhuri yezimbabwe kutori nemota iri kugadzirwa dziri kuassemblwa e, kuburkina faso mhuri yezimbabwe totora mamons ari kuwakiswa in two years, in two years three years mhuri yezimbabwe mukaona mamons awakiswa kuburkina faso uyu munhu wekamonotonyatso zvinhu zvaari totaura ka isi nonsense zvinhu zvaari totaura isi nonsense kungowengawo zvake munhu ah, kuwenga vanhu vari kudevelopa kuwenga vanhu vari kudevelopa because kana muri kuti ndiri kunyeba mhuri yezimbabwe tsvagai mayoutubers anoenda akafanana naodemaya handiburi kuona ana wedemai ana chicha mainternational youtubers vakaenda unana begina faso ikoko or kusecha pagugu mhuri yezimbabwe even kana nabishop maponga chocho muno munyika yezimbabwe wakaenda ikoko wakazvionera pamhino sefodya kuti kuri kudevelopwa kwete zvaari kutaura uyu hakuna munhu nyangwe ana ana tinoti ehe mapresident akanaka tisi kuvashora zvedu ana ana boko ana yakainde ichilema mapresident akanaka ende vari kuita zvinhu zvavo in

murikuzoona mhuri yezimbabwe ndichaitoshanda for the foreigners ana ibrahim traure pawakapinda ndosaka muri kuona nyika iri kudevelopa pawakapinda wakabva watoti no hatisi kuda eh, zvinhu zvekushandiswa zvekuti kwanzi because yange yakolonizwa nefrance wanga uri under france mhuri yezimbabwe bekina faso zvinhu zvichitohwa nefrance zvichiita sei wakabva wakata kata kata kata kata kata zvinhu zvese ndosaka muri kuona wawengana ibrahim trahore avengwana na ibrahim traure chakati apinde pachigaro murezi history yake murezi zimbabwe tinyatsokuudzai ibrahim traure akaona kuti zvinhu zviri kuitwa munyika hazvina kumira zvakanaka so wakaenda kurussia kuna putin murezi zimbabwe so mashoko avakataura kuna putin vachitaura kuti ano nyika yedu isusu ine mari but miss management muri kuona vanhu vari kutambura nezvinhu zviri kuitika zvakamira zvakadai zvakadai zvakadai hazvina kumira chi ibrahim traure raatori junior soja nokuti anaka ari komanda kana kuti angatori junior chii angatori junior soja mhuri yezimbabwe ndopa wakaenda kurussia wachitana naputini wachitota no zvinhu zviri kuitika hazvisi right munyika medu zvakamira zvakadai zvakadai zvakadai because pane paunonyatsa kuona kuti zvakafanira muno munyika yezimbabwe tiri kuona kuti nyika ine mari nyika itori nemari yekutoti munhu wese anokwanisa kurarama zvakanaka mhuri yezimbabwe but now tiri kuona kuti imismanagement tiri kudini iri kuitikwa ndozvazviri kuitikwa kuburkina faso handi mazuva nyika yanga yakaparara zvekutoti ndege cheche handi muri kuona muno munyika yezimbabwe ndege yaya iri kufamba yaya eyazimbabwe yakasosiwa nanasmith kudhara mhuri yezimbabwe yakasosiwa nanasmith kudhara matid road akazotanga kutogadziona vamunanga kuvamunanga kwawatori nani than vamugabe because vamugabe hapana kana chinhu wani chawakaita chinganongedzwa kunzi chinhu chawakaita chirape ichi hapana kana chawakanongedzwa kuno anozotaurawo kutoti no zvinhu zvaziri mugwara akatonga 37 years akadi 37 years is not a joke then uzozoiswa nemunhu atonga about 7 years iwe watonga 37 years utikwa zvazviri mugwara aiwa hakuna zvinhu zvakadaro so ndo mamirira zvakaita mhuri yezimbabwe semamirira anga akaita zimbabwe inguva dzana mugabe dziedzi edzi ndo pawakaenda kurussia then wobva wataura naputin samashoko akataura naputin ruzhinji rwenyika yeburkina faso akanoti ano mashoko ataurwa apa mashoko ane hudzamu ndopavakadzoka mhuri yezimbabwe then obva waplana kutoti no toda kuti vanhu vemunomu vange vakagara zvakanaka then ndopa wakaplana maplans avo mhuri yezimbabwe vakaenda kunofaya wagadugu e, inova iri capital city yeburkina faso wakaenda kunofaya vagadugu svika wabvisa chi e, wabvisa president uya uya hani mazwana anga aripo former president so kuchengetedzwa kwaari kuitwa pari zvino e, ari kuchengetedzwa kubudikidza nana france because ana france ka waidya nebhikina faso and wairarama nebhikina faso so havasi kutoda ibrahim traure hani muri kuzviona ndosaka muchiona uyo ari kutoda kwanzi hawo anofamba nepfuti vanodi ko vamunangagwa wafambi nepfuti here vachiwenga hawafambi nepfuti here kuna president asingafambi nepfuti here kuna president mota dzinotofamba nana ibrahim traure nedzinofamba nana president emerson mnangagwa dzana ibrahim traure dzitori shoma shoma nogonofamba nemota four chete mamota kede awo ari four chete andimazvona but muno munyika yezimbabwe ana president emerson mnangagwa vanogonofamba nemota dzinoti koma 15 nezvimidhudhudhu nechichi but ino yekuti kuti akangowenga ibrahim traure chete uyu simba chikanza akangovenga ibrahim traure ibrahim traure haasi kuita zvinhu zviya zvezvefeki feki kana zvechi nyange ukati nobekina fasi paground unonyasa kutozvionera paground kuti kuti ndo zvinhu zviri kutoitwa ndo zvinhu zviri kudevelopa and haasi kupa matenders kumaconstruction kuma companies zvese zviri under government kana uri kutoshanda muna mutoshanda muri under government management yacho iri under government handi mazviona ndo mamirira zvakaita mhuri yezimbabwe

Now, Kenneth Kaunda in Zambia, look at what he did for his country. Look at the democracy and the foundations of true service for the African people that people like him left for the African. Mwere ya Zimbabwe, kupeki na vazo ndokutori ne democracy ka. Nga seche mwere ya Zimbabwe kana muri ndunye baka seche ma videos ewa gare ku Burkina Faso anongo achibvunzwa ne ma journalist. Ma journalist ari kuvuku dzimwe nyika. Wanenge wachibvunzwa makagara sei muno. iwo vachizvitorora pachezvavo kuti no majournalist ekudzimwe nyika ngaauye ka munyika yezimbabwe haatotenderwi because andizikona kuti pachinenge chakachaya information yese inobva yabuda because vanhu vanogara zvakanaka handi mazviona but ana ibrahim tauri majournalist ekudzimwe nyika anotouya imomo achibvunza kuti makagara sei vachitoti ano ah, takagara zvakanaka zvisina kana muchokoto zvisina kana chieverything wa vanhu vari kushanda e, maindastry akavhurwa e, zvinhu zvese ndofunga muri kuona mabhazi chaichaiwo vakatenga mabhazi ana ibrahim traure vakuto vari kumanufacture futi mabhazi imomo vakatenga futi mamwe ndofunga muri kuona zvinhu zvina zvichitengwa zvinotengwa in thousands zvinhu zviri kudevelop because nyika yanga yaparara sekuparara kwaita nyika inoi ndo zvafana izvinozi kana kuti munhu anonzi anonge akutonga zimbabwe akatanga la kuchidevelopa nomama pararira anga aita ana burkina faso kutoti matad road checheo anga akagadzirwa nana france aya wakacoloniza zvafana mapatad road anga ari nguva yana mugabe yanga akagadzirwa nana iyi nemabritish hani mazviona hamana kana tawa tad one road yakagadzirwa namugabe kunze kwamheno kuairport here ndo yakangogadzira chete panyika yese tara dzina dzaita kuchena zvekuti magonyeti aya anga kuita kufundikirana tototendwa his excellence president emerson munangagwa nekuzogadzirwa yekubed bridge magonyeti anga kuita kufundikirana so achifamba mudust so kuti rimwe side riri mudust unyasoona tototi haa zvamugabe ka zvainge zvakatooma chaiyo chaizvo people look at boko the current boko look at um, at, uh, at, at, at uh, uh, uh, uh, kama look at kama atikompeya na boko nana ibrahim traure zvafanana nekuti wanzi munhu nyika neighbor yedu south africa nyika iri pasouth africa apa munhu otora e, nyika yesouth africa south africa yagara yakanaka kudhara ani mazviona ana botswana vagara vakanaka kudhara tiri kuda munhu anotora mangondo yenyika yakafanana nazimbabwe ani mazviona namalawi iyi oidevelopa ndiwanhu wanyatsoshanda kwekuti kwanzi watora south africa nyika yagara yakanaka kudhara chichi unoda kudini matad road akanaka mabuilding akanaka and everything zvinhu zvese dziri kungofamba mune zvakanaka chichichi handoa tora mangondo akaita sana zimbabwe ndokuti ukaidevelopa ukakwanisa kuidevelopa ndokuti vanhu vanyase kuona kuti ano ah, murume ari kushanda uchichichi ukatora zvakaitana zvafana ibrahim traure akatora mangondo akaita sana zimbabwe kinafasi akaita sana zimbabwe ana then obva atanga kuidevelopa nyika iyoyo zvakatiratidzika zvega zvafanira toti watora nyika yezimbabwe waakurula nyika yezimbabwe utange utengewo ndege dzinyowani uchimazvipatara mishonga yakuwanikwa uchitowaka futi nezvimwe zvipatara zvihombe munyika uchitodini uchitodevelopa kugadzirisa matad road nechichi ewa muna angagwarira in behalf but ausizoita chaizvo chaizvo mhuri yezimbabwe so ndozvekutaura nachimba chikansa pano rekedzeiti munzwa achitaura

uyu anorwara uyu mhuri yezimbabwe ah, uyu anotopenga uyu mhuri yezimbabwe ndiye munhu anorwara uyu mhuri yezimbabwe zvese chirei pagugu mhuri yezimbabwe kana kuenda kunana joshua maponga vakaenda ikoku paground vakazonyatsozvionera davakurinzikana kuti ana wode maya vaisvika kunoku mabig youtube mainternational youtubers aya kana majournalist mainternational journalists anoenda ikoko vachienda kunonzwa nekunozvionera paground ino uyu kungotora kwekuwenga chi kwekuvenga munhu mhuri yezimbabwe so ita kuti tiende kune nhauwa yamachakaire uyo ari totaurawo nhauwa dzake dzaari kutaura mhuri yezimbabwe e, mashoko acho akawandisa tangoti ngokunzwisei e, nhauwa iri kuitika kuti e, vatraure ava vanotedzerawo zita rapurezidendi wekubekina faso e, vasungwa so ndiri kutaura kunzi iwewe unozotedzera sei kuzita rekubekina faso wadii kuzviti e, samura masheu wadii kuzviti tongogara aiwa zve munhu anotaura zvaanoda chichi as long ingori africa africa is one ndowanhu vanotikonzeresa kuti africa idivide vanhu vakafanana neiwawa because vanhu vari kukurudzira kutoti africa inofanira kuunita toti hazvina basa nekuti wapa mwana wako zita rekuti rekuegypt hazvina basa kuti wapa mwana wako zita rako rekumali chichichi inofanira kuita united africa you know avo vanonga vari kutokonzeresa kuti africa itema divisions mhuri yezimbabwe so e, ndo mamiriro azvakaita regedzei tiende e, kuna e, regedze tidzokere futi ku e, tiende kuna machaka iri tione kuti chii chiri kuitika mhuri yezimbabwe e, pano pazim news update todai kupai manews update anonge ari kuitika muno emunyika yezimbabwe machakaire jeod over in distance mhuri yezimbabwe ndofunga muri kuzvionera pano e, toda kunzwa kuti chii chiri kunyatsa kumboitika e, kuna machakaire e,

he employer alerted he employer eh, who immediately conducted the police leading to the offend arrest mhuri yezimbabwe ndimachaka ire hameno tanga anakirwawo nemukadzi iri kana kuti chii Eh, akatanga kuita zvaanga ari kuita mhuri yezimbabwe zvino chinova chiri cho chiratidzo Eh, chisina kumira eh, zvakanaka so dona wadza taya takakubatire pano pazim news update pano petinoda yekupe manews update anonga ari kuitika munyika yezimbabwe so kana uri musa please don't forget to subscribe like nekushare kuti petinenge tichisa manext update